Hey, my people, una good morning, good afternoon, good evening. I say make I come throw way salute for everybody wey no say don subscribe to this my YouTube channel. In case if you never subscribe, subscription na free o. Dem no go collect any money from any device wey you take dey watch me. So wetin make me come out Today na I say make I come tell una concerning wetin I first talk three days ago concerning this document matter. Na yesterday around 8:30 in the evening na our president come talk say dem don sign all the ministers don agree dem don sign this document wey dem say dem wan share to people for italy and this law wey dem talk say dem wan come also wey dem dey call re, the decree of relaunch or relaunch decree wey dem say dem dey e suppose to come out about a month plus ago na na yesterday na im dem come say dem don sign am dem don agree because of say na this document matter na im delay am reach this period so after all this argument wey dem come argue here and there Dem come talk say dem don already agree because of say the five star be see talk say dem be no agree ever since dem make am reach like this because the ruling party na PD and five star na dem join hands together since the five star be no stand well before na make this document never come as at yesterday na na the five star say he don stand make dem do the document so na the document na we come say make we come appeal for all of us wey e no get document wey go still use this opportunity take get the document so wetin be this document wey dey all about so make i fair knack am for how the thing go take start who be the people wey go fit apply for this document Na be the first thing wey I need to first break into segment for us so that we fit understand whether you go fit apply or not. The people wey know say dem dey do wetin dem dey call uh, dey take of old people or e dey take off baby and at the end of the day their permit of stay expire based on say dem no get contract wey don take renew their document those people dem come get document wey don expire for hand e come dey pending those people go fit apply for this document and if they apply for this document dem no go give those people six months but go give them permit of stay for working permit of stay which is motivo de lavoro those one own dey different because of say dem first get permit of stay before and eh, since their permit of stay wey dem get before as dem get work their work come finish and their document come expire dem no come see work take renew their document based on say dem first work for under this uh, abadanti wey dem dey take care of old people or dem dey take care of Baby wey dem dey call baby sitting, dem go fit do this document. If dem do this document, dem go give them permit of stay. That one dey among. Then the people wey still dey work for field wey dem dey call brachanti, which is those those labourers wey you know say dem dey work for farm, those people go fit apply for this document. And the people wey dem still know say e still dey work for all dis domestic work dem fit apply for dis document while di pipo wey affect us since wey still dey do take of old pipo na dem fit apply for dis document if you know say you fit do black work and di black work wey you do your boss wey write di contract for you di boss never get wetin dem dey call complain dem never lay complain against dat boss say e write contract for you and the contract na black work and dem come make sure say the government come dey find fault wey e take dey use people anyhow without giving them a regular contract and the law according to the criminal law for 600 article 600 for Codice Penale and 603 for Codice Penale come talk say anybody wey dey use whether person you carry person put for house you dey tell am make e dey do prostitution for you wey italo dey call sfrutamento you dey use am see say na your tool or if person dey work for your farm you no write contract for am you dey give am small money e go work throughout the whole day you go give am three euro those people wey you dey cheat and dem come go lay complain those people any boss wey dey under those set of people wey lay complain if you you allow this boss write contract for you dem go reject that permit of stay because of say the boss dey under investigation Now say me I fit throw this one because not be everybody will get farm work or write contract for you. You go tell say yes I don't get contract because those people they under the article 603 or article 600 for codice penale they say now that one they want to take affect those people We know say all this all these uh, boss that they use them till they do irregular work now say make una take note and the document when you want to start the document go start June first to July fifteen, twenty twenty, I come again. The law wey dem sign yesterday say the document go start around June first to July fifteen. It's like a month and two weeks. Make sure say una start to dey move now before everywhere come be like say e come tight now. So June first to July 15 2020 so today now now wetin be today's date na i think na may 14 na be today's date so you still get two weeks to move before this paper start so make una try make una start to dey move now now say make i give una this info for ground now then the money wey you go pay If you see somebody wey wan write contract for you, if you see any agri agricolo or which is agric work, abadanti or people wey dey do domestic work or babysitting, na from four hundred and above na im be the money wey dem go collect for the tax wey government go collect for the contribution wey you go take talk say me you don fair work or e wan take give you work na that money dey go government purse and the money wey you take process your paper wey you buy all this stamp wey you pay for your permit to stay the money go dey another money wey you still pay around one hundred and sixty euro wey you go take process your paper so everything if you add am together plus 160 now e no even still reach 500 euro so this one na cheap paper wey dem bring come out so make dem take help us wey be foreigners wey no get paper na im make when the minister of agric dey talk yesterday tears come out for her eyes she was very emotional e say some workers wey dey farm wey dey invisible before the now na dem go come dey less vi- invisible na so the woman talk na i see quote am na im be teresa belanova na that woman dey among the people wey catapult this document wey go far together with

If you see another work within that six months, you fit convert am to working permit to stay. Now say make I come let una know concerning this decree wey come and so. So make una start to dey move now because of say no time to check time. If you no move, they say Worry no dey carry last. If you no move now, before e go come over us. So if you know say you dey this category like us now wey no get document, make we start to dey move before e too late o. So now I say make I come use this opportunity first come shook us pin about wetin dey talk. Before the unfold di document officially for Gazeta Officiale na dat one be di place wey dem dey drop all di law wey dem don tok put. Dis um relaunch decree wey dem tok yesterday according to di president say im go still carry am go senate make dem see see whether dem modify anything or not but as at wetin e tok yesterday so e come tok say a lot of decree dey wey e know say e write because the thing many well well about 464 pages na be the thing so the 464 pages so a lot of people go see say the thing many so until they don set am they don they don sign am for for the ministers they don agree na so 90 percent dey say they will do this document So if dem carry am go uh, Senate now, now to endorse am, then they'll carry am go Gazette offic officially. So now that one go be official say e the document don dey okay but as at yesterday all the The party don agree say they'll do one, except those one where see the opposition side. Since those one are the minority, now make me tell say 90% this document has been done. So if you know say you never get what you take gather yourself, go do document so like passport na very important the person wey go write contract for you or start to dey move now because all these things wey dey talk so e need for you to move now you get two weeks to june first na a month and two weeks na this document wan last if you know say una get here una here o na me na anthony una go subscribe to this youtube first aid immigrant solution na there for the nakam una bye bye.